Nō hea hoki ia e karo i tētahi tae matū meke? Nau mai ki WatchMojo Māori, anei ngā pitopito kōrero mō ngā wāhanga MCU a Hulk. You're being a really bad friend! You bad friend! You know what we call you?
No! We call you the stupid Avenger! You're a tiny Avenger!
I tēnei rārangi, ka aro tātou ki ngā tino wāhanga o The Incredible Hulk i te MCU. E kore tātou e aro atu ki ngā wāhanga i tū ai ia hei Bruce Banner,

Until you drag me back into this freak show and put everyone here at risk. You want to know my secret, Adrian Romanoff? You want to know how I stay calm? I te nuinga o te Avengers tuatahi, ka tūturu a Bruce Banner ki a ia anō. Heoi, ka kakae te nanakia rā a Loki e riri ai ia, e huri ai hei weriweri kākāriki. And I'm a huge fan of the way you lose control and turn into an enormous green rage monster.
Thanks. I te putanga o tēnei weriweri, ka kitea tuatahitia e tātau te Hulk hou, whai muri mai i tana whakahoutanga i te tau 2008. Ka whai a Hulk i a Black Widow tae rā anō ki tana tūtaki atu ki a Thor, nā konei ka ara ake te pakanga tuatahi i waenganui i ēnei Avengers. Ahakoa tā rāua mahi tahi, mā rakerake te kite e mau riri tonu ana a Hulk.

Ko te abomination te otinga iho. I don't know what you've got inside you already. The mixture could be an abomination. He kaiwhawhai koi ake, whakawiri ake anō hoki a Abomination i a Hulk. He nui ake nōna, he tarakina ake nōna, ko te waimarie nui, he ngakongako tā Hulk i wikitoria ai ia,

Sun's getting real low. Heoi, ko taua whakatatanga tonu rā, tērā i wehe ai a Holly. I adore you. But I need the other guy.
I te pakanga whakamutunga ka whāia a Hulk i tētahi o ngā Ultron.
Oh, for God's sake!
Ahakoa te whakapā mai a Black Widow, ko tāna whai kia hono anō a ia ki a rātou, haukotia ana e Hulk, katahi anō ia ka aro ki tōna āhua mōrearea ki ērā i tona taha. We can't track you in stealth mode. So help me out. I need your.

Ka whakamahi a Iron Man i tētahi hūtu kōtara i hangaia mō tētahi parekura nui. Ka kino rawa atu te whawhai i muri mai, ā, he parekura inā kē te nui.
Ahakoa pēhea tana riri, he poho pā tonu tō Hulk i te nuinga o te wā, heoi anō tā tēnei whawhai he whakaatu i te whakawehitia ōna i.

I te whakaeke o te waka o ngā Asgardians e te Mad Titan me tana ope tauā, We have a Hulk. Kua tata te hinga, ā, ka ra mai a Hulk. Ahakoa i mua a Hulk e haere ana mō tētahi wā, ka whakakaha mai a Thanos, ā, ka hinga a Hulk i a ia, hinga pai rawa atu nei.
Let him have his fun. Whakararutia ana a Hulk e tōna pā mamae, ā, me mihi ki a Heimdall me tana āwhina mai i puta ai a Hulk me te toro atu ki a Doctor Strange.

Come on, step up. I ngā wāhanga tīmatanga o Avengers Endgame, ka peke whakamua te wā e rima tau te roa, ā, ka kite tātou i ngā ao o ngā kiripuaki kua tino rerekē i roto i taua roa. Ko tētahi o ngā rerekētanga nui ko Hulk, kua whakahanumitia nei tōna āhua nui, me te koi hoki o Bruce Banner. And now look at me.
Best of both worlds. Tōtara wāhi roa ana pea ētahi i te Professor Hulk hou nei. Heoi, i rawe te kite i ētahi anō āhuatanga o Banner i roto i a ia, pārekareka kē nei te rongo i te kōrero paki me ngā kōrero koi. Time travel! Oh my god.
What?
Tuawhā, Friends from Work, Thor Ragnarok. Hulk!
Yes!
E koa ana a Thor i tana kitenga ko Hulk tana hoa whawhai, ā, ka whiua ki te papa o te riri. We know each other, he's a friend from work. E kore e ngāwari te karawhiu a Hulk ki tana hoa as Guardian, ā, kaha kē atu ana te kōkiri ki mua i te aroaro o ana kaitautoko hou. No Banner, only Hulk! Kātahi te whawhai nui, hanga reka katoa, ā, he meke tā tētahi ki tētahi, ā, tino kite ana te mūrere o Hulk. What's the matter with you? You're embarrassing me. I told them we were friends.
He raweke nō ētahi mai i waho, kāri mōhiotia ko wai te toa, hoi anō te mea i kitea ko te āhei o Hulk i a ia i runga, e haere ana. Tuatoru, Hulk Snap, Avengers Endgame. Nō te rironga mai o ngā kōhatu Infinity e ono nā te haere ā-wā, ka tahuri ngā Avengers ki te whakaora i ngā tāngata katoa i Mate i te pakeke matimati a Snap. Eighteen months in the gamma lab. I put the brains and the brawn together. Ahakoa te rite tonu o te hunaia e tā Tony pakeke matimati, hai turaki i a Thanos. Iron Man.
Me kauanuanu tātou ka tika i tā Hulk whakaora mai i tētahi haurua o te ao tuku pū, ahakoa tana kore i mōhio, āe rānei, ka ora ia, ahakoa i āhei ki te whakahoki mai i a Black Widow. Tuarua, I'm always angry.

I te pakanga o New York, ka mea a Cap tērā pea ka reri a Bruce, ka whakautu mai a Banner. That's my secret, Cap. I'm always angry. Nāwai ia ka tahuri ki te āhua o Hulk, ā, kotahi noa te rere o te ringa, ka hinga i a ia te tautangata, kai tā rawa atu, tuna nei te āhua, mīharo kē ana! Me whakamīharo hoki te whakawhitinga ki ngā Avengers tokoono. E hika mā e! Māua māua ko Hulk! He riri hoki ahau! Heoi, kia maumahara, e titiro noa ana ki a Hulk i konei. Nā reira, kāore he kōrero mō Bruce Banner. Tērā pea ka taea te kī kei taua whakaaro a Professor Hulk. Kei te mōhio rānei koe ki te tino mahi a te tipua kākāriki nei?

Just for once in your life, don't smash! Big monster! Let's go!
Kāre anō kia tae ki te mutunga, engari kāre e roa. Tēnā, ohaurutia, Ringihia te pere e mōhio ai koe hei a hea puta ai a mātou kiriata hou. Ka pai, me hoki. Tuatahi, Puny God, The Avengers. Ahakoa kei a ia kē tana kiriata takitahi, nā The Avengers i hau anō ai ngā rongo o Hulk, riro ana i a ia ētahi o ngā wāhanga tino whakamīharo. You and me, we stay here on the ground, we keep the fighting here. And Hulk. Smash. Kāre i kore, ko te tino ko te pakanga i tuki haere ai a Hulk i te pourewa hai whakatuma i a Loki. Ahakoa te tātāhia ōna e te taitana kino o Thor me tōna mana atua. I am a god, you dull creature, and I will not be bullied by that!
Ka kapohia noatia ia e Hulk, ā, ka ākina ai ki te papa, ka kīia he puny god.
Puny god. Ehara i te whakaatu noa iho i te kaha o Hulk, engari he wāhanga whakakata kē, ka ritua atu i roto i te rongoā o te MCU. Kei te whakaae rānei koe? Tirohia ēnei kiriata pai nā WatchMojo Māori, ā, ohaurutia, ringihia te pere e mōhio ai koe hei āhea puta ai ngā kiriata hou.